لە شاری ئەمستردامی پایتەختی هۆڵندا بە بەشداری ژمارەیەک لە کوردانی نیشتەجێی ئەو وڵاتە لە ئافرەتان و قوتابیان کۆڕێک بۆ نووسەر سەلام عەبدوڵڵا سەرنووسەری ڕۆژنامەی خەبات سازکرا کە تێیدا ناوبراو ڕۆشنایی خستە سەر دۆخی یەرێمی کوردستان و سەرکەوتنەکانی پێشمەرگە بەسەر تیرۆرستانی داعشدا. لە وەڵاتی هۆڵەندا لە بارەگای لیژنەی ناوچەی هۆڵەندای پارتی دیموکراتی کوردستان بە ئامادەبوونی بەرپرس و کارگێران و بەشێکی بەرچاو ئەندامانی پارتی و یەکێتی ئافرەتانی کوردستان و یەکێتی قوتابیانی کوردستان لە شاری ئامستردام ئێوارە کۆرەک بۆ ڕووناکبیر و پێشمەرگەی هەردوو شۆرەشی ئەیلول و گولان بەرێز سەلام عەبدولا سەرنووسەری ڕۆژنامەی خەبات لەژێر ناونیشانی سەبارەت بارەدۆخی ئەمرۆی هەرێمی کوردستان سازکرا. لە پانۆرامایەکی چڕ و پردا باس لە بارەدۆخی هەرێمی کوردستان کرد، هەر لە ڕاپەرینەوە تا هاتنی هێرشەکانی داعشی تێرۆریست. هەروەسان ئاماژە بە ڕۆلی گرنگی کوردانی تاراوگە کرد بە هەلوێستە جوانەکانیان و پشتگیری لە کوردستان. ڕووداوەکانی کوردستان لە ڕێی کەناڵەکانەوە پێتانەگا بە تەئکید لە ڕێی ڕۆژنامەو لە ڕێی تەلەفیزۆنەکانەوە لە ڕێی ئینتەرنێت و فەیسبووکەوە یانی ئەتوانم بڵێم شتێ نیە کە ئێوە ئاگادار نەبن بەڵام لای من مەبەست ئەوەیە باشە ئەم ڕووداوانە بۆ ڕوو ئەدەن یا کە ڕوو ئەدەن بۆ بەم شێوەیە ڕوو ئەدەن یا کە ڕوو ئەدەن ئایا ئێمە پێشبێنی ئەکەین ڕوو بدا ئایا کە ڕوو ئەدا ئێمە هیچ پلانێکمان هەیە بۆ چارەسەری ئەو ڕووداوانە؟ بۆ نموونە ئایا ئێمە لە دوای نەوەت و یەک کە گەڕاینەوە دوای ڕاپەڕین کەس پێشبینی وەی ئەکرد دوای ئەو هەموو نەهامەتیەی کە بەسە گەلەکەمان هاتووە جارێکیکە کورد یەخەی یەکتری بگرێت و شەڕ کات و شەڕی ناوخۆ بکات؟ هەمووتان ئەزانن دوای نەوەت و یەک ئێمە کەوتینە سەر وڵاتێکی ڕووخێنراو، سووتێنراو، وێرانکراو، نە کانی مابوو، نە درەخت مابوو، نە ماڵ مابوو، نە پرد، نە ئاو. تەنیا شتێک کە جێی بایەخ بوو بەلای ئێمەوە سەدام و هێزەکەی لە وڵاتمان نەمابوو. یانی ئێمە جارێکی تر کوردستانمان دەست کەوتەوە، بەڵام وڵاتێکی وێرانکراو و وڵاتێکی ڕووخێنراو کە دەبوو لە نووکەوە دەست پێ بکەین و وە جارێکیکە بنیاتی بنێینەوە و بیسازێنینەوە. ئەوە بوو خۆشبەختانە میللەتەکەشمان ئەو ئامادەجیای تیا بوو، چونکی کە سەدام و لەشکرەکەی گەڕایەوە هیچی لە کوردستان نەهێشت تەنانەت هەموو شتێکی بردەوە لەگە خۆیا یانی ئێمە هاتینە سەر ئەوەی کە ئەبێ لە سەرەتاوە وڵاتمان بنیا بکەین و ئەوە بوو دەست کرا بە دروستکردنەوەی ئیدارات لێرەدا جێی خۆیەتی کە بە شانازیەوە باسی ڕۆڵەکانی گەلەکەمان بکەین کە توانیان لە خیلالی ئەو سەرەتایانە و ئەو ساڵانە بە بێ مووچە، بە بێ پارە هەمووی خزمەتی خۆی بکات، هەر لەبەرئەوە دام و دەزگاکانی وڵاتمان هیچی نەوەستا، لێرە بە شانازییەوە توانین باسی مامۆستایانی کوردستان بکەین کە ماوەی یانزە مانگ لە شارەکانا دەرزیان نەوتەوە بەو نەبوونیە بەڵام دەر ڕانەگیرا، وەلحاسڵ گەلەکەمان تامەزرۆی ئەو ئازادی و سەربەخۆییە بوو کە پێی گەشتبووین. لە ڕاستیا مرۆڤ سەری سوڕدەمێنێ سێ سەد یا پێنج سەد چەکگار، ڕێکخراوێکی تێرۆریستی بێت شارێکی سێ ملیۆنی داگیرکە یەعنی مەنتقی تیا نیە ئنجا ئەو شارەش نە شارێکی بێ چەک بووە نە شارێ بووە کەسی تیا نەبێت و خەڵکی تیا نەبێت کە بەرەنگاری کە سێ فیرقەی عەسکەری تیا بووە سێ فیرقەی عەسکەر پڕچەک کراوە بە نوێترین جۆری چەک کە لەوانە هامەرە کە گولە نایبڕێ کە داعش بەکاری هەناوە بۆ داگیرکردنی خۆی ئێستا مرۆڤ پرسیارەکە هۆکار چی بوو سێ فیرقە عەسکەر نەیتوانی مقاوم بکا تەقینەوە ئەکەن ئیشی عەبۆ ئەکەن شەڕی جەبهەی توانایان نەما ئەویش بەهۆی ئەوەی کە ئێستا بەڵانسی چەک لە کوردستانا ئەگەر باشتر نەبێ خراپتر نیە یا بەرامبەرە پێشمەرگە هەم تەدریبێکی باشی بە ئاگا هاتەوە و ئێستا لە شەڕەکانا خۆشبەختانە لە هەموو شوێنێک کە پێشمەرگە چ ئەوان ڕاکەن ئەوە ئێستا تەقریبی نیوەی شەنگال گیراوەتەوە دەوروبەری هەمووی گیراوەتەوە مەساحەیەکی زۆر دەوری سێ هەزار کیلۆمەتر مڕەبع لە خیلالی چل و هەشت سەعاتە کە بە پێی شارەزایانی عەسکەری شت موعجیزەی لە قەڵەم ئێن کە چۆن هێت پێشمگە توانی لە خیلالی چل و هەشت سەعاتە سێ هەزار کیلۆمەتر مڕەبع ڕزگار کات ئەوە هەر ئەوە گەیەنێ کە پێشمەرگە هیمەتێکیگەی پێیە ئەوانیش نەفسیان ڕوخاون سەربازییەن تێکشکاون کە پێشمەرگەیان ڕووەکاتە هیچ شوێنێک، ئەوەی کە ئەتوانن بەڕاستی ئەو دەیانەی کە بەجێ هێڵن، ئەو سەنگەرانەی کە بەجێ هێڵن تەنیا قومبلە و عەبۆ و تەقینەوەی تیا بەجێ هێڵن و هیچی تر، یانی شەڕێکی زۆر بە ئیستلاحی خۆمان نامەردانە ئەکەن کە خۆکوژییە. گرنگی کۆڕێکی وەکو ئەمڕۆ بۆ ڕەوەندی کورد چەند گرنگ بوو؟ بە تەئکید ئەم جۆرە کۆڕانە سوودبەخش دەبێت، چونکی هەندێک زانیاریی گەرماوگەرم کە لە کوردستان و بە تایبەتی ئەو برادەرانەی کە سەردانی دەرەوە ئەکەن، برادەران و دانیشتووانی دەرەوەی وڵات پێیان خۆشە کە،

دوژمن و بتایبەتی ریکخراوە داعش هەڤاڵتمەل ئەوڕوپا هەمیت پەرۆشن بۆ هەندێک و ئەندامێکی سەرکردایەتی کادرێکی پێشکەوتووی پارتی بێتە ئەوڕوپا و شنزیک ڤە شنزیک ڤە پرسیارێت خۆ لێ بکەن شنزیک ڤە بووە هەندە ڕوونکردنەوە ڕوونکردنەوە بدەتەوەن دا بزانن کوردستانی چت قەومی